Merci, Här President. Also, an Tëschenzäit ass et e bësse wéi täglich grüßt das Murmeltier. Lo net wéinst de Koppen mat den Nummeren hannendru, mee och well mer hei d'Heure d'actualité virun dräi, véier Wochen op Ufro vun déi Lénk haten am Viraus. Elo schwätze mer iwwert dat zimlech maut Resultat. Kann jiddereen interpretéieren wéi wëll, fir mech ass et schlecht, ech wëll leider net gutt schwätzen wat décidéiert ginn ass an dass bei der Coop wéineg erauskomm ass, hunn ech och déi Jore virdru leider scho misste soen. Dat ass e bëssen dat wat enttäuschend ass. Ech fannen et awer trotzdem positiv, dass d'Chamber dofir och net huet missen dohin afléien, fir dass herno näischt erauskënnt. Dat heescht, zumindest dat hu mer scho mol fir d'Natur gemeet. Ech hätt mer dat selwecht gewënscht fir d'Regierung, fir dass se net dohinner geflu wär, fir herno awer mat eidelen Hänn Erëm ze kommen, also d'Videokonferenz huet hei schonn ganz vill gehollef. A jo, wann nächst Joer méi kleng Delegatioune géinge fléien, wäert dem Ëmwelt och schonn gehollef, well ech weess net, wat déi Veranstaltung, wann se esou opgebléit ass, nach bréngt. Well de Problem ass och, wat méi Leit do sinn, wat méi Meenungen, wat d'Kompromësser méi kleng ginn, wat d'Méiglechkeeten iwwerhaapt méi kleng ginn. An jo, den Elefant am Raum, d'USA waren net derbäi. Mir kënnen awer op der Welt nu emol och näischt ouni si maachen. Do ass d'Fro, Wéi geet een dann an Zukunft dermat ëm, wa mer lauter Koppe maache mat Leit oder mat Länner, bon hei geet jo och ëm de President, mä mat Länner, wou eng aner Meenung hunn? Da komme mer och net weider, well wann déi net weider net matmaachen, komme mir net méi weider. An dat ass ee vun de kruziale Punkten, wou mer awer mussen eng Kéier upaken. Mir kënnen herno esou vill an esou schéi schwätzen, wéi mer wëllen, mä Klimapolitik ass nu emol Weltwäit, a mer mussen dann alleguerten déi Partner mat an d'Boot kréien, egal ob en déi Presidenten oder déi eis, déi eis gefalen an ob en déi hir Positiounen eis gefalen. Natierlech ass et schwéier fir déi ze iwwerrieden, déi Länner, grad wa mer d'USA huelen, déi maache jo elo quasi alles fir de Klimaschutz nach méi futti ze maachen, wéi en am Moment schonn ass, mä wa mer se gewäerde loossen, komme mer och net wäit. Dat heescht, den Dialog muss awer do weiderhi bestoe well. Och an den USA ass et esou, wa mer elo net handele wäerten herno d'Schied, an ech hunn et schonn oft hei gesot, en Euro wou haut verdéngt gëtt, kascht herno 10 Euro fir en ze flécken, wann d'Klimaschied antriede wäerten. An déi Regel déi wäert och fir d'USA oder fir aner Länner, déi sech elo do e bësse blockéieren am Moment, gëllen an och déi wäerten herno Problemer hu fir an hire Länner deementspriechend ze iwwerliewen, well wann een haut näischt mécht, dann ass dat eben de Problem, datt een herno net iwwerliewe wäert. Dat ass einfach ganz radikal. Verschidde Länner, wësse mer jo och, déi am Moment am Mieresspigel immens déif leien, datt en déi wäerte komplett ausradéiert ginn. An ech mengen, dat sollt eis scho genuch ze bedenke ginn. Ech weess, datt dat verschiddene Länner zimmlech egal ass. Ech maache mer och Gedanken doriwwer, datt an europäesche Länner ëmmer méi Tendenze komme virun allem, am extrem rietse Beräich an déi dann och nach gewielt ginn an dat och nach eng Kéier eng Blockad ass fir de Klimaschutz an d'Zukunft, esoudass Europa och net wierklech sécher ass, dass mer op den nächsten zéng, zwanzeg Joer iwwerall Majoritéite wäerten hu fir méi Klimaschutz. Dat ass eppes, wat mer ze gedenke gëtt an dass virun allem fir eis Kanner wäert dat immens geféierlech ginn, well Europa sollt e Virreider sinn. Europa sollt kucken, dass se mir zumindest scho mol Propper duerch d'Joen. Ech hat d'lescht Kéier iwwerens virun dräi, véier Wochen dat selwecht Beispill mat Lëtzebuerg scho geholl, virun allem mam Overshoot Day a mam Tanktourismus an all Méigleches, wat mer nach maachen op de Bourssen, wou net onbedéngt dem Klimaschutz bäidroen. Ech mengen, wa mer op eng Cop fléien, sollte mer fir d'éischt emol kucken, dass bei eis alles propper ass an dass mer alles gemeet hunn, ier mer deenen anere Länner kënnen Lektioune ginn. De Klimaschutz ass immens wichteg an och Lëtzebuerg muss do nach eng Kéier op den Tempo drécken, well ech hunn am Moment d'Gefill, dass net genuch geschitt. Merci.